Grazzi tal-li għajt l-istedina tagħna. Eh, tista' tgħidilna daqsxejn dwarek hekk.
Jiena Charmaine Buġeja, eh, issa ngħid jiena gwida by profession. Gwida mhux tas-soltu forsi għax jiena nikkonsidrani żjed eh, gwida tal-Maltin. Milli għal-barranin hu pjaċir nagħmel it-tors, ġifieri traditional tors, imma primarjament isni sibt nix fejn nieħu gost daħal dik iż-żerrija lejn il-lokal dik il-pride li wieħed jista' jħoss meta eh, qed idur ma' gwida, speċjalment tal-età żgħira. Ġifieri speċjalment fejn jitlu tfal u teens li forsi L-istorja rawha biss mill-kotba tal-iskola u jiena dik il-ħaġa meta kont żgħira ħassejt li kienet missing u għalhekk mindu kont minn ta' età żgħira jiena dejjem qisni mrobbija l-belt għandi iswa dik it-tfulija sa tlettax-il sena qabel tlaqna mill-belt dejjem indur fit-toroq tal-belt u qisni naħseb sirt inħobb l-istorja minn hemmhekk. U hekk minn min dik l-età dejjem isni kelli f'moħħi li jien la nikber nixtieq nsir gwida. Bat meta kbirt u sirt gwida, ehm, isni xtaqt nagħmel xi ħaġa naqra differenti u forsi ġiet ukoll bla ħsieb din il-ħaġa. U kif, kif bdejt eżattej, kif interessajt ruħak fil-paranormal? Eh, konti li gwida isu xi tliet snin għax kelli diġà liċenzja niftakar. Ehm, Darba minnhom ġrat li biċċa kon għadin il-belt, insomma nista' ngħid naħseb li kienet esperjenza paranormali fejn rajt ehm, in-nannu tiegħi li kien miet meta kelli sitt snin, rajt wiċċu for a few seconds ġo ġo ċaħat ieħor ġo raġel ieħor. Fejn rajtu ma naħsibx li kienet kombinazzjoni għax rajtu viċin tal-Knisja tal-Karmnu tal-Belt u Hemmhekk kien post tal-qalbu ħafna, kienet isa l-akwata tagħna, però dakinhar fil-għaxija jiena kont qed nitkellem fuq l-ikel, kont qed kif l-estate course, ġifieri ma kellix moħħi fin-nannu. Meta ġrat li din l-esperjenza, ħadd ċokk, ġifieri naħseb li dħalt in panic bejt nibki għax ma ħsibx ħanar nannu tiegħi jitbissim li għal ftit sekondi. Naħseb dik l-esperjenza Eh, tatni dak forsi li kelli bżonn biex toħroġ ftit il-kreattività tiegħi u nagħmel combination ta' il-paranormal dak li jien esperjenzajt ma l-istorja. U sibt triq għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa ġdida. Sena naħseb xi 2009-10 provajt nintroduċi f'Malta il-mystery tours, dak iż-żmien kont ngħidilhom ghost walks għaliex l-esperjenza tagħna nu kienet ta' ghost. Bidlit li wkoll il-isul ħsieb tiegħi li xi ħadd li ġi minnek, would you relate to them as a ghost jew spirtu? U kif kif rajtu eżattek, kif Ġifiri għal ftit sekondi, ġiġa smajt storja oħra. Inti għadek ma smajtix, ġadna ma tfajnix. U kif rajt eh, wiċċinna l-wek? Ġifiri definit, definit kien iva. għala.
Dan il-bniedem li rajt, għara rajt kopja mixin lejna, aħna konna kopja, u għat nara mara u raġel risqin minnaħal oħra ta' triq Viċin tat-Teatru Manuel. Huma niżlin l-isfel u aħna tilajn il fuq. Aħna sejrin lejn il-karozza x'dak iż-żmien Pjazza San Ġorġ kienet parking u daw in-nies kif resqu lejna din il-koppja. Nistarajt li ħseb li kienu turisti, deru isom Ingliżi jekk dak it-tip ta' features. F'wiċċ ir-raġel, faqqa waħda, nara In-nannu tiegħi kif niftakru. Nannu tiegħi kien raġel twil. Wiċċu, wiċċu, dan ir-raġel ma kienx twil, ġifieri żgur ma kienx hu jew jixbħu, żgur żgur żgur. Però f'dak il-ħin qed naħseb ftit sekondi kienu daw jekk kienet sekonda. Ġew wiċċu nara transformation. Tqisu meta Għal ftit sekondi, l-ispirtu jieħu dik l-enerġija ta' persuna, forsi mill-istatic electricity ta' nina bad nerbart anka nsemmijax. Tant kienet xi ħaġa personali, li mhux qed tirrakkonta xi ħaġa ta' terza persuna meta tgħaddi minnha inti u l-bniedem ikun tant close tiegħek tieħu dimensjoni differenti u minn dakinhar dak il-ħin panikkjajtu bżajt għax ma kontx ċerta jien x'qed nara. Imma l-għada, meta bdejt ngħid l-ommi, insomma, fil-ħodu ġiet eh, tatni xi ħaġa ta' missiera. U ġabit li ktejjeb żgħir ta' St. John's Ambulance ma' card, ma' membership card tiegħu bin-numru tiegħu, eh, bir-ritratt tiegħu, Għart li għalkemm ommi xettika u ma temminx, l-għada hekk qed nieħdu kafe fil-għodu, għart li ħada u żommhom inti. Għart li mhux li kien jidir li missieri jisa ma rriditx temmen għax ma temminx f'din il-ħaġa imma Xorta waħda, il-kombinazzjoni kienet li dakinhar filgħaxija jien kelli f'idejja envelop biċ-ċertifikat ta' St. John's għax konna għadna spiċċajna l-kors tal-first aid. Ġifieri kienet kombinazzjoni anka l-post. Il-post kien sinifikanti ħafna li ħaġem kienu kun fil-bib biex jiġbor ftit flus għal-binja tal-knisja li jemmissa tal-karmnu mill-Knisja l-Qadima. Ġifieri u għatta ħajtu tista' tgħid hemmhekk. Ġifieri il-post ma kienx kombinazzjoni. Kienx kombinazzjoni. Hmm.
U bħala turs fil-beltek, kien hemm xi ħadd per pereżempju li ra xi ħaġa simili hekk.
Fil-bidu meta kont bdej dawn it-tours uffiċjalment kienu kemm ħafna nies. Ħafna. Hmm. Għexieren. Inti turi jesa' ħamsin ruħ. Tista' tgħid iddawwar ħamsin ruħ kull darba. Minn dak iż-żmien 'l hawn, għajr fil-bidu kien hemm ħafna demand. Illum il-ġurnata hemm il-kompetizzjoni u jiena nagħżel li jkolli gruppi iżgħar ukoll għax toħroġ iktar l-atmosfera. Toħroġ iktar. Tista' titkellem ma' dak li jkun għanċan hemm lokal mistoqsijiet u titgħallem ħafna dejjem hemm in-nies. Però Fil-bidu, kont norganizza dawn it-tours mal-Halloween. Illum il-ġurnata nagħmilhom is-sena kollha għax m'hemmx għalfejn ikun f'Ottubru biex tagħmel dat tip ta' tur. Halloween every day. Niftakar darba organizzajt drinks wara wara t-tur. U niżiltom taħt l-art f'sada stretta Hemm stabbiliment li dan għadda minn ħafna kambjamenti. Nibdew biex meta kont żgħira ngħix il-belt dan kien l-uffiċċju tat-tabib tiegħi tal-familja. Impost mudlam, ikra, tista' tgħid, imma kull ma kien hemm daqsxejn ta' ġiex siġġijiet u tidħol ġol klinik. Ma jilqakx ma. Ma jilqakx xejn. u mbagħad il-qudiem jew mkella forsi matul iż-żminijiet inbidel tantu post, jina se għadu ta' żmien il-kavalieri dal-post, kienu jgħidulu il-labirint. Ukoll. U fi ħafna kmama jitlu ġo xurxin. U niftakar darba minnhom organizzajt dan il-festin żgħir ġew tal-Halloween wara it-tur. U kien mimli nies u kelli ħabiba tiegħi U din kont naf li hija sensittiva, jiena ma nħoss li jiena sensittiva, ma nħoss li għandi għalkemm open-minded għal dak li nirċivi, imma ma nistax ngħid li għandi s-seta li nitkellem ma' spirti jew inħossom dejjem kull fejn inkun, hemm Alla. Imma dakinhar kelli din ħabiba. Din ħasset xi ħaġa u qalt li ħajkolli nitlaq għax minix qiegħda komda u ġew. Għatina ħan waslek sa fuq. Aħna ħirġin nara xi ħaġa jiena. Rajt xi ħaġa dawl abjad fil-baxx tal-kamra, ġifieri ma kinitx eye level, kienet xi ħaġa l-isfel, ħarist u din ratni nħares u kienet xi ħaġa tanti tant għaddit malajr, daw l-abjad għadda malajr ħafna li għal moment ħsibtu ġurdien. Ġasada stretta f'post antik, taf kifet dak xkien għalt li rajta, għalt li ħanitlaq. Ġifi di, u rajta di di d-dawl daħlet ġabib imbexxa, kien hemm bib imbexxa u rajt tlajna l fuq. Xiex tiddiskrivi bejwet u ħarina? Ballun zaħir, isu ta' tennis. Isu ta' tennis. Ballun zaħir. U abjad bħala kulur hekk bajdani fil-gris. U jina speċi kont rajt fuq orb, zet sekk, miex ġurdin dik xi orb isa. U din il-mara insomma wassal tal-fuq għart li sori xarħaj kolli nitlaq. U dik kienet darba minna ma tara din rata u koll ma konċ wahdi u hi kienet tħossa li miex edha komda. Għaddew ftit xur u għamilt attività oħra f'dan il-post. U niftakar, kelli nżilt isfel u qisu kien hemm xi ħadd. Bejt nistenna li ħiret xi ħadd hemm kamra tat-toilets. U bejt nistenna. Isu li xi ħadd ħireġ, kien hemm sakkar il-bieb insomma u bdejt ngħid ma Isni bħal rajt xi ħadd ħsibt dal-persuna li kien fl-attività miegħi qed nistennja biex toħroġ mit-toilet u nitilqu. U nistenna u nistenna nħabbat mort niftaħ ma kienx hemm ħadd. Ġifieri jien li rajt jien kienet probabbilment xi spirtu ta' xi ħadd dieħel hemmhekk minn hemm maħreġ ħadd. Ġifieri vera. Interessanti.
Stramba kienet. U
Tkellimt wara ma dil-persuna li rata miegħek ukoll. Le, din ta' din il-figura. Tal-aħħar darba.
Iva.
U l-istess bħalek rat. Ija, ija.
Fad hmm. dik dik bitara iktar, għax iktar sensittiva minni. Ukoll.
Ġviri għalhekk ridet titla' għax ma kienx ehm, komda hemmhekk. Issa u dal-figura.
Mhm. Dal-figura kif tispjega bħala Kien definit jew Mara. blir?
Jiena rajt mara dieħla. Fatti ħsibta li kienet magħna fil-grupp. Mara, sja.
Ġifieri kienet b- tidher li b'xar. Minn wara, bix-xagħar. minn wara, minn wara rajt mara dieħla ġo dak il-bib. U qed nistennija biex toħroġ għalli nkunu nistgħu immexxu, noħorġu nkompli l-attività tiegħi. Imma ma, ma kien hemm ħadd iktar, jiġifieri meta dħalt biex nara u nħabbat u nistenna speċi ta' ma kien hemm ħadd iktar fit-toilet. Xi storbju hekk ġieli smajtek? Eh. Jew u battu fuq xi kamra jew audio? Tar, ara, nista' ngħid li meta mmorru Ġo dar partikolari ġo Bormla inħoss iktar ġo din id-dar, ġifieri tista' tgħidli nagħmilt ħafna tours ehm, ta' misteru, storja, ma xi kultant barra fit-triq ma tantx jinzertaw affarijiet. Darba li ġrali qegħdin konna tlieta minn nies ma kienx essaċ essaċ tur kien iktar isu ghost hunt fil-bidu meta bdejt nagħmel dawn l-affarijiet kelli żewġ liħbib tiegħi Kienu ġuvintur, hekk kienu naqra avventurużi u bdew jgħidu li ħudna, ħudna ximkien hekk fejn hemm il-ghost u jiena tlum sma naf li eh, mad-dawra ta' il-birgu bormla ma' swar ġili qbad orbs f'ritratti u naf ċertu postijiet fejn ġil sib xaħat forsi kometti xi suwiċidju hemm ċertu negattività, ċertu attività negattivek. Imma hemm ħafna stejjer ukoll li dak li raw in-nies u jinaħattom f'dan il-post man nies resident post residenzjali ħafna u għattilhom għarem hemmhekk hemm l-armerija tal-kavallieri li kienet dik il-gira tal-armerija, insomma, u taħabtu mal-bib daw. Għattu u bdew sejrin jekkaw xi jekkaw xi ħadd tagħmlilna ħoss, jekkaw xi ħadd tina sinjal. U jien ngħid id-dritt, I'm not into ghost hunts. Jiena ngħid l-istorja ta' gwida eh, ngħaddi esperjenzi personali, imma ma ngħaddi ma niddejja ninstiga u nipprova nagħmel kuntatt. għax ma rrid nħu xejn miegħi id-dar, ġifieri għandi dik il feeling li nemmen li hemm ċertu spirti ta' livelli differenti u ma niddejja ma nkunx irid niftaħ affarijiet li m'għandix għalfejn immiss magħhom. Jekk ngħidlek li biex iġġor xi ħaġa m'hemmx għalfejn tagħmel dan kollu. Ah, jista' jkun.
Jista' jkun. Jaf li tmur jien naf ġo ġnien u ġorru miegħek dan. Jista' jkun, għax ġieli kif qed tgħid inti kont reali, ġieli smajt ismijiet jgħiduli mid-dar mill-kamra tiegħi. Ġifieri ġew id-dnejja isu xi ħadd tajjatli u hekk ngħid ngħid naħseb ġarrejt ġarrejt xi ħaġa. U li ġara dakinhar biex inkom ma din l-istorja tal-birgu, edha narhom hekk jiena nħares lejhom jippruvaw iqanqlu xi spirtu U sejrin jekk hemm xi ħadd tina ħoss, tina sinjalu f'daqqa waħda inħoss ġo widnejja, minnaħa waħda ġo toqba ta' widnejja jekk nisma'. Inħoss xi ħadd isu daħħal subaħ, pum! Ek, ah, pok. Dak iż-żmien, like a poke in my ear.

Inħoss, inħoss iktar milli vuċi, inxomm affarijiet differenti, riħa ta' wart, jissu dak il-żejt li kienu jużaw qabel għal-fwieħa, ċertu riħa qawwija ta' wart, u ġili kena minn xam Affarijiet jintnu ħafna meta ħaddieħor ma jxommhomx. Eżempju, jista' jkun li forsi dak il-persuna kien miss ma' xi black arts jew hekk. Ma nafx, imma affarijiet inħoss u ġieli ġieli smajt, ġieli rajt. Imma mbagħad noqgħod naqa' lura, ġifieri ma ngħidx kollox huwa paranormal. Isni Nipprova forsi anka moħħi stess, I try to keep myself grounded u ngħid imma dak kif qed naħseb jien. Dik dik ġieli ħassejt pereżempju xi ħadd imisni poġġi deħ fuq spalti. Ġieli ħassejt hekk ġieli. Mhm. Ma lafsa kif tkun. Le tkun qisu xi ħadd. Mhux ġast pereżempju. Missek b'mod mhux daqqa. Għandek id fuq darek li jisa iktar mill-li għal-kem ma taqbdekx bart, jisa sħana. Jisu xaħat għet imissek b'mod mux malizzjus, b'mod Isu ta' faraċ. U nibda ngħid il-masil ta' il-masil qed jitwiċċja. Dak l-ewwel ħsieb ikun. Imma mbagħad meta reġa' ġrat darbohra l-istess post. Jew inkella bħal ersaq. Ersaq. Eh, Għax il-post li nażel fejn inkun meta nieħu n-nies u dejjem is inkun ħdejn il meta jiftħinna John li huwa l-owner ta' din id-dar. Meta nidħlu ġewwa, nisana jien għamil parti tiegħi fuq barra meta nidħlu ġewwa nħalli il-flor għal John biex jitkellemu mill-esperjenzi tiegħu u ndaħlu n-nies, gruppi żgħar u nidħlu ġewwa. U jgħixu n-nies ġod id-dar. Li ma jgħix fiha.
Xtra biex jgħix fiha, imma l-istorja ta' din id-dar din hija qed insemmi l-Birmula Heritage ġewwa Bormla hija mużew. Hija mużew miftuħa n-nies f'ċertu ħinijiet, imma hija dar speċjali ħafna fi ħafna spirti. Hemm spirti li hemm ċans li mietu hemm ġew. Hemm storja ħelwa ta' ta' mara u raġel spiċċat ħażin li ma ħallewhomx jinħabbu, insomma u hemm min jgħid li lila sfirduhom u mbagħad lilu qatluh fil-bir. U meta John xtara din id-dar derulu.
Ma kienx jafu. minn nies ma kienx jafu, mbagħad eventwalment ma marx jgħix fiha, imma fetaħa bħala mużew tal-istorja soċjali vera sabiħ. Hemm ħafna teżori tan-nies, nies affarijiet materjali li għaddew maż-żminijiet. U bħala għolja fuq Bormla hemmhekk fejn tinstab din id-dar, mill-att ta' storja nistgħu ngħidu li kien l-iktar antik, post mill-iktar mill-eqdem il fejn setgħu kien hemm in-nies, komunità fejn inti nġabru n-nies, nġabru fuq għolja għax inti kellek difiża naturali. U mill-sample excavation li għamel sab anka affarijiet preistoriċi. Ġifieri tħamel sens hija dak il-post dik id-dar fejn hemm din id-dar u din hija d-dar fuq dar. Allura inti meta minn għalik li nieżel fil-kantina. Diħel ġo dar. Inti diħel ġo dar iktar antika ta' żmien l-Arab. Imma Skritt ehm, tat-Templari. Din id-dar kienet tintuża anke fi żmien il-Kavallieri ehm, għax kienet viċin ħafna tal-Birgu, kienu kienu bżonn jiltaqgħu f'post. U d-dar mimlija ngħidu ħana dak il-whispers, santa ċertu whispers illi jekk tkun sensittiv tismagħhom. Ġifieri inti ġieli tisma' Per eżempju, jew tisma, jew tħoss, ġili kelli nies fil-tur tiegħi li ħassew ehm, bird pains, labor pains. Vera?
Ħassew ġa kbira u jkunu viċin tal-birthing eh, room. Eżempju, ma ma jafux. Allora,
Ngħid jien daw l-affarijiet, pereżempju fej eh, nies iħossu l-uġieħ u daw l-affarijiet kollha. Ma jistax ikun hemm xi ħaġa fil-liġi eżempju ngħidlek ta' pereżempju barra minn Malta jekk dar tkun haunted minn għalija John News Jersey jniżlu li hija haunted Fim? U mu u open fuq għal-ħagġa, fil-fatti għanna l-tajna. Imma fuq kontratti ma jisirx li hemm isma raħontit dal-post. Ma nafx, għax hemm minni għajmin miex id-dar tiegħi, però li naf li daw ma għex fiha. Iżda għallija għal-beneficju jisu tal-nies jisaw jikruha pali nista mmuru nieħu nies fiha. Ġili jagħmlu forsi pal sleepovers. Ġa fija kien hemm anke tim ċertu teams tal-paranormal investigations dik ħarġet sabiħa ħafna deret it f'xi filmati u darba minnhom John jgħid jkun qed jgħid xi ħaġa u jaqbdu vuċi

f'kumbinazzjoni jkollna kors, jien qed ngħidlu fuq it-tours tiegħi qed nispeċjalizza fid-dark tours u hu qal ah inti trid tiġi għax għata kemm tagħmel stejjer u minn dakinhar l għaddew tnax-il sena kellina nikkollaboraw flimkien. Ikkomulajt mela stejjer fit tnax-il iva, sena. Iva, iva. Xtaqt insaqsik ukoll eh, rigward vampiri u lori oħra u Malta ġiri smajt, pal per eżempju ħares u
Jina li tal-lemt ehm, fil-bidu inti sek tibda tara fuq kodba eh, xtipi ta' spirti hemm. Imma mbagħad biż-żmien u bl-esperjenza tibda tinduna ċertu stejjer taħt li ma kategorija jaqgħu. Li u żgur li biddilt ehm, l-impressjoni tiegħi ta' ghost jew spirtu meta isek għandek esperjenza ta' xi ħadd li mismiegħek bħala relative ma tibqax tarah bħala ghost, isu xi ħaġa estranja jew inkella fatat, ma tistax tgħidlu fatat. L-ispirtu tan-nannu tiegħi jiena ma tistax ngħidlu fatat għax huwa personali. U minn hemm rabbejt ħafna rispett lejn dak li nitkellem fuqu nitkellem fuq b'daw l-istejjer jien meta naqsamhom man-nies ngħidhom b'rispett daqs li kieku qed hemm dawn in-nies ħdejja, dawn l-entitajiet ħdejja. Issa bħala entitajiet nista' ngħid li mill-esperjenza tiegħi ta' gwida hemm minnhom ta' nies li kienu harmless li forsi fl-anniversarju mill-mewt tagħhom Jidhru. Badna l-bar ta' x'kelli esperjenza jintuffiha. Bħal għamin fuq din l-istorja, fejn rajt id tifforma fir-ramel. Dik hija storja oħra, kont ħafna niżar u f'serata minnhom Qam ir-riħ qisu qamet bħal buffura u tela' l-baħar u u fir-ramel tifforma id, qisu tela' id minn ġor ramel hekk. U kien xi nofs il-lejl. Jiena dik l-esperjenza nqisha bħala xi ħaġa paranormal. Pajtem ġifieri.
U le, pakkejna u tlaqna. Le, le, le, le, kek ħrabna. Għax, bat isu kalma kollox, hekk imma dik isa baqat paltum bata ġor ramel, dak iż-żmien il-mobiles ma kienux pal tal-lum, tieħu ritratt jew tieħu video ma kenniex apparat dak iż-żmien biex taqbadha din, imma dik baqgħet miegħi u ma nafx kif soqna lejn id-dar. Dakinhar inħoss li dik l-esperjenza kienet ehm, pertaining għal xi ħaġa li kienet l-anniversarju ta' xi ħadd li jereq. Dak huwa il-gut feeling tiegħi. Imma kien hemm esperjenzi oħra, pereżempju ġo dar palazz partikolari ġol birgu fejn l-ispirti li hemm ġew huma ħżiena, huma kattivi, huma malizzjużi. U ġieli kont ximkien qed nitkellem u jkolli n-nies mit-tur tiegħi jgħidu li tal-boħra tiqgħodx taħt dik it-tieqa. tkunx titkellimx hemmhekk, darba ħareġ ritratt. Ħadu ritratt għax jiena ninkoraġġi nies li jieħdu ritratti. Mhux biex kif taqbad tajt għalija biex waqt li qed nitkellem jieħdu ritratti, ma għax kultant aħna ma narawx kollox bajnejna, ġifieri hemm xi ħaġa li u ta' għajnejki da jekk ma tistax taqbadha, Imma ċertu apparat, bħal voice recording, għandek il-fotografija ċertu apparat joħroġ. Infrared tużaw, infrared. Lina le, jiena ma nużax apparat jien, jiena jmur jien kif jien u nitkellem. Imma min jieħu ritratti, ġili kelli per eżempju esperienzi fil-bidu meta l-mobiles kienu ikbar, il-battery, il-battery taqa, tinxtorob f'ċertu postijiet, Tgħid jien kif spiċċajt bla bettri? Dal-aħħar m'għadix tagħmilha daqshekk. Kun hemm bjar u hekk taħt fejn tkunu meta iva. ta' l-battri. Iva, dal-post partikolari iva. Ma nafx x kombinazzjoni jew għandix taqsam mal-ilma. Le, ġust eh, ċekja. Iva. Għax da jena nġbor kollox kollettivament. Iva. Kien imbir. Ikun hemm key points, fimt fejn ngħid tara hekk jista' jkun dik le jew dik iva. rajt, fimt. Iva. Però hemm dar dar partikolari fejn ehm, darba ħadu dar ritratt tiegħi u der wiċċ. U dar wiċċ hemm min jgħid forsi jiena ħsibt l qasrija kien hemm qasri planter fit-triq u ma tafx inti l-moħħ He'll it looks for faces, xi kultant. Inti tibda tajt imma le, le. U ma kull minn raħda ritrat, su kulħadd qalli dak huwa evil spirit. Le, hemm xi ħaġa warajk. On my shoulder hekk. U dan huwa fejn bib ta' dar illi din id-dar għandha naqas żventura kif tajt dejjem timbih mi persuna għall-oħra tibqa' timbih u kull min jixtriha jidħol f'xi forma ta' Disgrazzja. In-nies li jaħdmu fiha iweġġaw xi kultant neighbors jisimgħu affarijiet storbju ġej minn ġodin id-dar. Dar magħluqa ġifieri qatt ma dħalt fiha l-uniku mod kif qatrajta kienet f'ritratti ta' daw l-aġenti meta jitfgħu għal beħ. U l-prezzemju jola jola jola. Kieku jiena dik id-dar tiegħi hekk nirreklamha fil-fatt bħala haunted ehm, location u forsi għaw il-suq għalija. Ma dal-aħħar jisu qed nemmen iżjed fih dan il-kers ta' din id-dar. L-ewwel nies mm, għal mijiet ta' snin isu n-nies li jidħlu fiha jkunu jridu relocation bħala xi ħaġa storika. Ehm, kien hemm dokument li fejn kien hemm sorijiet, din kienet l-ewwel skola tal-bniet f'Malta. U dawn is-sorijiet li kienu jodu ħsib din dan il-palazz kienu jaraw abbati jinħaraq. U dan l-abbati jinħaraq spiċċa żvintura għax eh, kien hemm xi konfoffa, eh, xi forsi relatives li riedu din id-dar dan kien se jiret minn din it-tija li kellha ħafna flus u kien favorit tagħha u jgħidu illi daħal raġel fin-nofs f'tijemma fejn kien hija tabbati jew kien għadu żagħżugħ dan il-ġuvni. u qatluh, ħarquh ħaj ġol-forn ta' din id-dar. Minn kollox, qabel kien ikollhom il-frank bar. Ħarquh ħaj, allura dak li qed jaraw, dak li jidher bħala dan il-ġuvnott qed jinħaraq kien il-vittma. Imma l-ispirti li hemm li huma negattivi, immaġna li kienu Dawk li qatluh, li daw ma naħsibx li sabu paċi jien, u dejjem jiġri xi ħaġa f'din id-dar, isu ma ssibx lak. Dal-aħħar ħada Taljan xtra, irrinova, irnexxielu. Finina kont sorpriża kif irnexxielu jala x-xogħol kollu għax Fil-passat ħadd ma rnexxielu jasal sehem. U smajt ħafna stejjer along the way minn nies fil-pjazza tal-Birgu jkun hemm pereżempju naf xi ħadd in-nepoti tiegħu kien jgħix fiha, kienu jsibu tarbija tibki wara l-bieb, kienu jsibu ħafna affarijiet strambi, affarijiet paranormali li jiġru ġo din id-dar. Dawk is-sorijiet li talbu għal transfer biex iħorġu minn hemm, tawulhom it-transfer u kienu tawhom skola oħra ġo Bormla. Imma matul iż-żmien tafx kif bit tinkerha bi ftit flus fi żmien wara l-gwerra u bdew jikru, insomma, biex, biex ma ntawwaliex ehm, din id-dar illum il-ġurnata restawrata. Imma min irrestawra ġimgħa qabel il-launch miet. Ġifiri, iktar u iktar ġejt nemmen jien li oh, oh, oh, xi ħaġa d-dejja sew hemm ġew. Jiena Minix eżattament expert fuq il-paranormal. Però nikklassifikah mod ieħor ħafna jiena. Forsi ma taqbilx mal-opinjoni tiegħi, ma jien nikklassifiku b'mod differenti totalment. Per eżempju, jien naqsam bħal Dawn li jaraw il-fantasmi u hekk, daqs li kieku inti qed dal-univers, dil-ħajja hija on loop. Jiġifieri dak li ġara jerġa' jiġri allura inti jisek qed tara a frame in time. Right, ok.
Int semmejt li vampir l-ewwel, jiena I mean kelli esperjenzi qed niftakar u jista' jkun li hija connected ma' li qed tgħid inti, tal-istorja tal-vampir tal-belt. Għax il-vampir tal-belt li jidher u baqa' jidher għal decades, isek isek għandek time traveler. Xi kultant dak li qed naraw aħna. Ritrat fir-realtà hekk. Għax rawh fis-60s rawh. Fl-80s raw, ħala jbirek da jibqa' jisu l-istess, jibqa' li jaraw raġel figura twila, blibes, daqqa jilbes top hat, Qisu raġel pulit, hekk twil, fih preżenza. Din smajta minn meta kont eh, kont qiegħda waqt kors għat-tours insomma, kien ġi raġel mill-Ingilterra u kien jaf bih dan il-personaġġ. Imma jiena kont smajt bih meta kont żgħira, jiena missieri jsemmi Raġel twil, ir-raġel twil tas-sur ta' Bormla u jiena isni bdejt nagħmel bil-diskrizzjoni li beda jagħti dan Malcolm Henson ehm, għal diskrizzjoni ta' missieri li kien għedina bħala bedtime story dak il-ħin nisu ġaħġa bejn dan vampir tal-belt jaġġa moħħi, għana xina trabbejt bl-istejjer li kien jgħid li dadi li jisma eh, li taqa miegħu iċ-ċimpwiċ u tant beza kelmu ġifieri il-missieri kelmu kien qallu rajt nisewwa. Min ma jkellmekx tkellmux. Ġifieri missierek kellu kuntatt. Missieri ra, jkellmu.
U kien taħt siġra u missieri feeling li missieri kellu forsi 18-il sena dak iż-żmien kien għadu kif beda jsuq u beda jaħseb li ħajħodlu l-karozza, ġifieri raħ eh, mar jipparkja u kien ix-xita u rada r-raġel taħt siġra ma qali ma kemm hu twil dar raġel kif kif qiegħed f'ċertu għoli taħt siġra. Meta inti human being għandek ċertu tul. Kien fih hekk, kien kien ġa- ra xi persuna kbira jekk ma kienx maqtuħ mill-art. U dejjem semmu bħal missieri ma kienx jgħidlu l-vampir tal-belt, missieri jgħid dak ir-raġel twil. Imma mbagħad sirt naf li mela der Bormla fis-60s. Der lej Verdala, naħseb meta raħ missieri tas-70s kien rawh fis-60s il- lej il-Verdala viċin ħafna. U mbagħad rawh triq il-punent il-belt. Issa dik it-triq kienet tgħix ommi żgħira. Ġifieri missieri kien imur għal ommi u jmur id-dar, jien bdejt ngħid, ma kif rawħaw? U rawh bormla, kif rawh fi triq ommi u fi triq ta' missieri u jien qisni bdejt ngħid. Kalkara ġieli smajt minn rah. Il-kalkara le. Le, però ħażabar smajt, ħażabar kien hemm raġel fuq sellun kien qed jagħmel xi xogħol tal-elettriku u jgħidu li ra figura twila bħal farfett il-lejl bħal raġel, ġifieri dar raġel jgħidu li it-transforms għalhekk forsi qalgħu ilu l-vampir tal-belt għax xi ħadd li jilħaq fl-oli jiġi fi split second għandek xi ħaġa fast moving u forsi jista' jinbidel. Għandek shape shifter forsi. U dan ir-raġel safa waqa l-isfel, insomma, ma nafx jekk kienx mit jew le, ma kien imma kien hemm dan l-accident u jsemmu dan il-vampir. Il-kalkara storja oħra. Il-kalkara storja oħra. Il-kalkara huwa post fejn naħdem jiena, Ġifieri dal-aħħar tliet snin kelli naqra kuntatt mal-ispirti tal-Kalkara u ma l-esperjenzi tal-Kalkara b'mod differenti, naf li hemm ħafna ċimiterji, ħloqt tur propju indur mal-Kalkara. Kif? Fil-Halloween.
Halloween l-għadda l-lonċ jajtu, iwa. Imma l-Kalkara eh, huwa e, post remot fejn isek għandek it-tarf tal-port, għandek ċertu dlam u koll. Hemm ħafna, inħossu hemmhekk isu ħafna layers ta' Il-kakkar isu kien kien isu naħseb jiena fil-passat no man's land. Għandu ħafna importanza storika, għamma mbagħad isu kulħadd kien jitfen Il-Kalkar għandek ċimiterji ta' żminijiet differenti, għandek ċimiterju tal-Lut. Ċimiterju sabiħ hemmhekk hawn.
Ċimiterju navali, għandek ċimiterju tal-Ġermaniżi ta' żmien il-gwerra ta' Second World War. Imma qabel inti ġilis ma jbihom jisemmu l-erwieħ ta' witammiq. Dawk għandhom connection mal-inħawi ta' Bigi. Issa, kienu mitfun, daw kienu nies illi ħakmithom pestilenza. U hemmhekk kienu beżaw illi ħaterġa tfaqqa il-pesta ma' Malta kollha, kienu qabduhom daw fil-bidu tas-seklu 19 jekk minix sejra żball. Kienu qabdu qabel beda qabel inbena l-isptar ta' Bigi. Kien ġa qed tintuża l-villa bħala sptar żgħir Eh, bħala post fejn jieħdu n-nies għal ċertu medical treatment u kienu difnu ħajjin fiċ-ċimiterju u għalhekk jgħidu li daw l-erwieħ. Insara kienu da? Kienu
daw l-erwieħ.
Zgur, eh, zgur.
Kienu kienu difnuhom ħajjin u fil-fatt jiena fi żmieni niftakar biex tgħaddi mill-eżamijiet jien tqabiditni l-ma min kienet ħaditni bit-tal-linja ma kinitx issuq. Ħaditni xi mkien il-bogħod, imbagħad sirt naf lil Kalkara, illum ħa mmorru Wied Għammieq. Qaltli ħalli nagħmlu talba speċjali lill-erwieħ biex jgħadduk mill-Junior Lyceum dak iż-żmien kien. U niftakar hawn min jimxi rkub teh, ġifieri, għal dawn l-erwieħ li għadhom jgħidu jgħalhom il-grazzi. Imma mbagħad sirt naf illi anke fl-isptar navali kien hemm ħafna treatments imma mhux biss, pereżempju jiena ġieli jiġu nies. E, jgħidu l-istorja tal-familjari tagħhom. Ħaj kienu jsiru anke suicides ta' nies li ma' biss. Ġol-isptar. Nis li jaħdmu hemm. Ah, terġa.
Ikollok problema familjari u per eżempju għamilux kelli mara li ġiet biex tara nannu tagħha fejn miet. Kella pjan diġa moħħa u kif urejt tal-pjan ta' antika ta' l-isptar. Għart li dispożit, għart li kien per eżempju kien jħuħsib il-dispensary, kien iwarrab ftit mill-medicina on the side kien kellu pjan sħiħ ġifiri, kien imdejja kellu problemi familjari l-Ingilterra u hi kienet dejjem tisma' l-istorja tan-naħa tomma. Għart li ma imma kont naf li there's something deeper, u somma dan eventualment pjana. U bdiet tgħid li somma kif miet u fejn u flima eh, kamra u tajmin creepy għax inti l-lum il-ġurnata kif żmien kien toilet u l-lum għadu toilet taf kif u isek tibda tajt ok u għamek tibda tara l-ispazju kif jiġi riċiklat ukoll. Ehm, xtaqt insaqsik fuq eh, dak il-filmat famuż li qalu li ta' ta' sharpshoot tal-orb. Ara, jina li nista' ngħidlek u jina dak il-famuż filmat. Forsi kienu koll il-konsegwenza li jina bdejt naħdem hemmhekk. Għax jiena meta sejħuli biex naħdem hemmhekk fil-verità kienet a one-off tour tal-paranormal. Issa, dak il-filmat rajtu jiena u tista' tgħid isu jaqgħad dak l-esperjenzi li kelli jiena barra fit-triq meta taraħ miġbud tara eh, bażikament kien qed jiġri fenomena fejn qed tinfetaħ tieqa, tinfetaħ tieqa bil-lejl. U din bit id-dejja il-ċertu nies mill-management għalli xisma għandek kasta security, għandek apparat, expensive, u bdew jgħidu ma kif qed insibu dejjem it-tieqa miftuħa. U naħseb xi ħadd iddeċieda ma nafx kienx top management at that point li jġibu tim tal-paranormal u jinvestigaw ftit iktar bil-lejl. L-ewwel ħaġa li bdiet tiġri kien għandu jkun beda jdoq it-telefon. Marru biex jaqbduh u kien mhux ma kienx imqabbad. Ġifieri l-kejbel tat-telefon ma kienx imqabbad mal-ħajt. Kien kien eh, apparati li ma kienx qed jintuża u beda jdoq bil-lejl. Umbagħad At a point, bdew jinqabdu xi orbs fil-screen, ma kienx waħda, kienet waħda kbira li mbagħad kien hemm moviment. Kien hemm moviment se jiena rajta i tidher ovvjament għax il-filmat black and white. kbir, mhux bħal ma rajt jiena f'dik il-kamra, f'dak il-kamra dakinhar fil-belt, kienet xi ħaġa ikbar dija. Għandek, għandek, però fit-tont, li għandek orb. Imma tont stabli, tont. Tont, tont, teħe. Ġifieri mhux jimmor fjala mola u Ilu xi tliet sin li rajtu, ġifieri ma eh, ma kienx idir li kienet għat-tont. U minna toħro joħorġu orbs oħrajn. Veri kien hemm ċertu moviment fil-kamra. F'daqqa waħda sa kemm int qed tara l-orb u isak għajnejk qed imorru fuq dan id-dawl, it-tieqa tinfetaħ. Veri din qabdet fuq dal-filmat. Eh, li ġara kien li meta ntwera, meta għamilna dan it-tur, Bdew jiġru iktar l-affarijiet paranormali fis-sit bdew kien hemm miżjed moviment. U forsi anka biex jinnaf dak li jkun ikun jaħdem hemm, jibqa' jħossu komdu, ma jqgħodx ma ddaħħalx ċertu biża' għax inti meta hemm xi ħaġa li ma tafx x'inhi, tik il-biża'. Kieku hemm xi ħaġa li ma nafx x'inhi jiena, irrid ninvestiga fil-fond u kiku ma nafx nagħmel. Ma tinsiex dan huwa ċentru ta' xjenza. Ej, mhux hekk appuntu suppost iktar għandhom jinvestigaw u biex qed jinvestigaw. Kija naqra
forsi kun hemm naqra It's a question mark. Mux kun, mux kun, ma diċ tabu, ma diċ tabu, tabu edha u Malta. Għanira kax ġedda tabu u Malta. Rajt, kiku jaraw l-affarijiet li tiħorġu barra, l-Amerikani, Skinwalker Range, il-paranormal, U qed jinvestigaw, qed jinvestigaw bis-serjetà, qed jinvestigaw ir-Russi, qed jinvestigaw il-Greċja, l-Italja, sqallija għalla pass il-bot terribile fej in-nies jinħarqu l microwaves u jinħarqu nies ukoll. U jwaqgħu l-helikopters u aħna mhux qed ninvestigaw mill-Libja wkoll. Viċin ħafna, ġifieri qed ngħidu qegħdin fin-nofs triangle. Ma jiġri xejn hawnhekk. Jew ssib xi ħadd xettiku. Denial qawwi jew. Li dalwaqt jiġi fuq il-podcast ma nafx xettiku, ma jien naħseb li nikkonvinċih b'xi naqra. X'taħseb Mirko nikkonvinċuh? Diffiċli hu. Imma nippruvaw. Imma kif qed tgħid inti hu bħal speċi għadna lura. Jiena nara meta nagħmel it-tours, mela meta jkolli gruppi li jiġu mill-Amerika, jiġu b'moħħ miftuħ, it's like they know much more than us. Jiġu forsi b'mentalità li hija Mhux kif mhux kif tgħallimna aħna, sa jien ma nixtieqx immur kontra n-nies li jgħallmu dan is-suġġett hawnhekk għaliex aħna nitgħallmuh naħseb mod iktar tradizzjonali. Meta jiġu daw il-gruppi jisom they come for the energy of the temples. Ġifiri, u meta tisma' arkeoloġisti bħal Hubert Zeitelmar u oħrajn u tibda tara forsi innaf teoriji li joħorġu fuq il-kartrat u fuq affarijiet oħra li għan hawnhekk qegħdin u nitkellmu fuqhom. Ma jien niddejja l-spiċ ħafna misteru. Eh, we don't know kif ma nafux imma jista' jkun il-nies dak iż-żmien allura ma basic question is kellhom iktar forsi min għamilhom kienu iktar avvanzati u forsi kienet ċivilizzazzjoni ta' ċertu intelligenza li ħna tlifna matul iż-żminijiet. Illum il-ġurnata jekk ma jistgħux jisibu tarf, it's, it's still a mystery, then it's beyond us. Mela ammetti li setat kienet xi ħaġa ikbar, mela ammetti li setat kienet forsi xi konnessjoni ma' ċivilizzazzjonijiet oħrajn jew inkella connections oħrajn fl-univers li aħna llum il-ġurnata ma nistgħux naslu għaliha with our little minds. Għalhekk nistaqsu, imma min jistaqsi imbagħad nibda ngħid imma għalfejn hawn din il- hatred kollha jekk persuna nara bħala gwida. Ġifieri nitkellem bħala gwida li forsi nara jekk xi ħadd joħroġ b'teorija kif jabżu fuqu. għaliex ma meċiex forsi mal-format tradizjonali, jew inkella timpis. Għax jena, jena illi xarmejn illi għam illi tagħmel il-mystery tours u xarmejn illi għandha ċertu esperjenza ta' energy bir-rispett kollu lejn dak li tallimna hawnhekk inħossni iktar aligned ma' dak li qed jaħsbu barra. Ġifieri I have a mind to think u nibda ngħid imma dak kif jalmu kieġnu x'għandek tajt imma mbagħad meta inti tkun hawn der ma' grupp ta' nies li jridu ta' li dawn they travel so far u mhux Malta biss ta' jiġu imorru ħafna postijiet sedona u ħafna ħafna postijiet għax jiena daw in-nies qabduni jiġu kull sentejn tlieta hawnhekk. U nibda nara fejn qed imorru mad-dinja u vera nkun nixtieq immur magħhom ħa ngħidlek għax tant imorru postijiet fejn hemm ċertu energies. So that is what's bringing them here, l-energy, it-temples. Aħna ngħidulhom temples, probabbilment ma kinux tempju, kienu sit preistoriku li kellu ċertu importanza. So daw kienu mottija għal ħafna żmien. Għal ħafna żmien. Kienu protected għal ħafna żmien u dak li kien ġa fihom, l-instab ġa fihom. My question is this, mhux billi instab affarijiet ġa fihom li jistgħu jiġu dated għal 3600 qabel Kristu, imma forsi is-sit Kien hemm, forsi s-sis kien parti minn xi ħaġa ikbar. Għaliex għandna nagħlqu biss why bejżit speċifikament għal xi ħaġa l-oġġett li nstab hemmhekk għax inti jekk għandek post diġà lest ħa nirriċikla ħassek jiena farmer minn Stentinello ħa noqgħod nerġa' nagħmel affarijiet ħa nuża dak li ħansib. Imma mhix Mhijiex faċli eh li tittrasmettiha din, jew toqgħod ħafna attent lil min Taħseb li dawk it-tempji difnuhom apposta ta' Turkija u hekk u ta' Malta l-istess ħaġa?
Ma nafx ngħidlek, naf li jgħidu li peress li ma nstabx saqaf fuqhom jaf kien l-istess materjal li awtomatikament eh, għattihom. matul iż-żminijiet għax jekk inti kellek saqaf nafu li kellhom saqaf aktarx mill-mudelli li sibna jew imnaqqax fil-ġebel jew inkella mudelli li nstabu bħal ta' ħaġrat fl-imġar pereżempju, nstabu mudelli żgħar li fihom saqaf. Issa aħna dak is-saqaf ma sibniex imma l-ġebla għandha is-service, allura xi fisser hemm ċans kbir li ma kienx magħmul mill-ġebel is-saqaf, allura jkun motti bil-siġar. Siġar, għandek madbrik, għandek materjal ieħor li jaf biż-żmien dan jindiżintegra u jimla it-toqob li, li kienet tifforma il-wisa tagħhom. Jiena l-alignment jaffaxxinani, ġifieri mhix qed ngħid li għattewhom apposta jista' jkun imma il-fatt li bdew jiġu skoperti qisu lejn it-18 it-19 seklu naħseb li għalmenu tawna l-opportunità li dak li jinstab ħafna minnu għadu għandna. Kemm instab qabel fi żmien? Jista' jkun instabu affarijiet oħra u materjali oħra, però jiena l-alignment affaxxinani, kif ġew mibnija Daw, jekk inti għandek moħħ ta' farmer, ma nafx tali forsi kellhom daqsxejn ta' ċattra li qasmu dik it-teorija li ġew il-farmers minn sqallija. Forsi ma qasmux b'ċattra.
Ma nafux biex qasmu, setaw taru. Le, forsi jenna fuq tlajsiċ, kif qasmu l-annimali. Forsi minn dak iż-żmien. U ma jibbażaw fuq tura li nstabet ta' ċivilizzazzjoni l-ewwel ċivilizzazzjoni, imma jista' jkun li fi żmien qabel diġà kien hawn attività li ma nstabitx proof tagħhom. Aħna dejjem qed naraw, isu dejjem qed imorru ftit lura, ftit lura, ġifri teoriji l-ġodda minn l-arkeoloġisti ma rridx nisbiġi bl-ebda disrispett l-istudju li qed jagħmlu, għax they have to find proof Hemm huma qegħdin qed nara li qed immorru daqsxejn lura. Daqsxejn lura jekk qabel konna naħsbu eżempju l-ewwel nies ġew 5200 qabel Kristu issa qed naraw daqsxejn iktar lura. Għax forsi hawn xi apparat issa li qed ikun daqsxejn iktar viċin ta' dak li attualment huma, forsi hawn studji dejjem qed niskopru teknoloġija ġdida wkoll. Jien rajt it-tempji li hemm mhux ta' ħajpoġijum li jor, tempju ta' tarxin. Tarxin temples. Ta' fej ċimiterju. Iva, tarxin.
Dak, jekk tara l-ġebel ma jagħmilx sens l-erosion ma tagħmilx sens. Dak hemm dak kienu għamlu restoration f'ċertu tempi, dak iż-żmien semmek kienu jaslu ta' cut and paste, ġifieri jaqdu l-ġebel b'xi tip ta' kollha u plastering u plastering jasra. Fil-fatt dik ngħidu jiena ngħidilhom it-turisti ġifieri min jiġi qed naraw it-tempju isaqsu is this authentic kemm għandek mitrilitin entrance li hija authentic. Ma tantx għad hemm. Eh, għad hemm biċċiet.
Hemm biċċiet. Dik il-biċċa fejn hemm, pereżempju, meta tidħol hekk u biċċ isfel. L-ocular motif fil-għajnejn dawk dawk li għandek il. Issemmek hemm ħafna minnhom mhux oriġinali. Ġifieri kienu poġġew kopji oriġinali qegħdin il-Mużew tal-Arkeoloġija l-Belt u inti poġġew kopja. Sal-kopja fila hemm 30 sena eżempju, inti l-erosion qabel għamlu, qabel palissa qed jippruvaw jattuhom kemm jista' jkun biex biex naqqas l-erosion, x'inti għandek ir-riħ, għandek ir-riħ mielaħ mill-baħar u qed jiekol il-ġebla. Il-kopja ittieklet kważi kważi iżjed mill-oriġinali li qiegħda mistura ġol-mużew. Ma ma ta' sens li Għax kienu mottijin u kol. Għax kienu mottijin, għara kem kienu mottijin. Dawk il-kopi li kienu il hemm qabel it-tinda biex niftemu. Dawk ġew eroded, fatti kellhom jibdluhom. Ma dik jgħidu li hemm ħafna teoriji wkoll għal xini dik dak l-spiral. Dak l-spiral jiena li għajsu tara li naf galaxy. Il-galaxy skolla fi spiral ikunu. Jekk tidħol il-hypogeum, kif tidħol fl-entrance, tara ħafna jnejn. Taħsibhom spiral, imma fil-verità huma għajnejn, u x'qed jagħmlu għajnejn flori. Daw x'kienu tiġu osservati. Għalija.
Jien naħseb in-nies dak iż-żmien kellhom iktar knowledge, kienu iktar konxji tal-univers milli mill-maġġoranza tal-lum il-ġurnata li dew dak l-affarijiet li naqxu ġol ġebel li tnaqxu li. Frekwenzi. Dalek isni semmejt l-alignment kienu jisom jafu, kif, kif dak iż-żmien li ma kellhomx it-teknoloġija li għandna llum. Kienu qed isiru jisu affarijiet simili f'postijiet mal-Mediterran. U għaliex kienu ħafna fuq Malta. Għalfejn fuq dil-gżira hawn ħafna hawn kon- konċentrazzjoni? Dan l-arkeoloġista li semmejt il-Ġermaniż Hubert Zeitelmar jemmen fil- li Malta kienet f'xi forma ta' sacred island, kienet xi ħaġa speċjali, u aħna meta ngħidu paradise, il-kelma paradise il- il- il- jisu the ultimate, dak il-post li inti għandek l-eden, eżatt għandek ximkien. Il-kelma paradise ġejja minn para disa, imdawra mid-disa. Mid-disa l-lat. Mid-disa. Dan jirgħamil referenza għad disa eh, mountain ranges. Għandek mountain ranges, għandek il-Pyrenees, l-Alpi, għandek ċertu mountain ranges mill-Italja, Franza, fl-Europa. Umbat għandek fl-Afrika U jekk minn ser iżbal hemm disa' mountain ranges u Malta, l-gżejjer ta' Malta, qegħdin fin-nofs. Parad, għalhekk jagħmel referenza għal paradisa, il-post imdawwar bid-disa. Għandek lok għandek huwa u hemmhekk jgħidu illi kienet tidher kolonna ta' dawl. Irġa' minn hawn. Affaxxinanti, eh, ġifi tmur tmur lecture tiegħu dan. iġibek isek mhux you question, you question, eħe, you question, għax mhux dak li tallim dinti b'mod tradizzjonali, nerġa' ngħid, sabiħ li għalmenu jekk jien għandi il-guests qudiemi, ma noħroġ ta' tuba li ma nafx, jekk għandi nies jafu iżjed minni. ċoħe għax in-nies illum il-ġurnata intelligenti eh, jagħmlu r-research tagħhom. U jekk inti tibda tara mill-lat Kif taqbad tajt? Eżoteriku. Inti l-eżoteriku, daw in-nies mill-Amerika jiġu preparati u inti to be their guide ma tistax ikollok moħħ magħluq. Ħalli inti forsi ma temminx fiha l-ħaġa għalkemm nemmen illi meta meta temmen fil-ħaġa ħa tidher. Da bħal ghost tour, inutli ħa tagħmel ghost tour. għal flus. Inti ħat tagħmel il-ghost tour because you want to pass on a message, you want the people to experience something, eh, at least il-misteru. Issa inti għandek nis qoddimi ġejjin minn l-Amerika l-ewwel darba ma kont naf xejn jien. Jiena għam der guide u daw ġew għandhom affarijiet hemmhekk jiġu preparati u jagħmlu homework. Bat jiġu darba, jiġu darbtejn, jiġu għabduk. jiġi grupp ieħor tisma' l-opinjoni tagħhom. Ħalli ma nemminx, forsi ma nemminx, imma mbagħad tkun preparata biex it-teoriji li għaddejjin toffrihom. Toffrihom. Ngħidulhom ara, according to tradition, A, B and C. There are other theories which are claiming that u t-tijom l-options l-oħra, għax forsi dik huma jirridu jisimgħu. Ġviri, titgħallem, eh? Ma tiqafx titgħallem. Ġviri, anka ze guide li għandi forsi sa l-lum il-ġurnata, xseb kważi 20 sena esperjenza ta' gwida. Ti pa titgħallem. Ma nafx jekk qatt smajt b'Keith Parsons. Le.
Keith Parsons jistudja l-paranormal u l-fenomenu ta' li ħirs hawnhekk. Huwa l-unika wieħed li huwa kredibbli għalija. Fuq il-YouTube hemm barek xi ħadd irid jitgħallem xi ħaġa. Nissuġġerilek segwih. U jgħid li aħna qegħdin ngħixu kif naqbad ngħid. Parallel world. Ġoraw malina meta tmut tmur l-enerġija u xorta teqpa per eżempju ħajja l-enerġija x'imkien ieħor. Jiġifieri your body is the antenna, your mind is the soul. Nemmen fija dik li ma tiqafx kollox mm, bil-mewt. U nemmen ħafna l-energies li tista' tifforma. Xi erba' snin ilu kelli ħabib tiegħi u miet dan ir-raġel. Ma tantx kont ili nafu, but the connection we have built kellu 77 naħseb meta miet. Ħalla xi ħaġa fija. Wara mewtu kważi kważi kont inħossu iktar. U tant misni, tibedin ma kif missek dax, ma kellix relazzjoni, ħend kena ħbiberija. Imma naħseb ħalli li xi ħaġa, which I treasure as a gift, li l-enerġija tiegħu wara kont kont inħossu ħafna. Minn wara li miet, taf kien kien sarlu żmien biex imut, biex jibqa' dej. Ma tant kellu power. Tant kellu kien psychotherapist. U kien joxtaq jaddili ħafna rigali hekk bħal kif tieħu n-nifs bħal fuq il-soul. And he was like my, my soul guardian, jina dik nemmen, eh? jina nemmen illi fuq dan il-topic ġifiri ta' spirti, ghosts, u Wara l-mewt, jisu hemm xi ħaġa li kieku kif kif kif rajt in-nannu jiena, x'rid jgħid li dakinhar jiena nara bħala gift. Ġifieri llum il-ġurnata jaf jaf inti ma jkollokx enerġija biżżejjed, ma nafx, biex a human being like me accepts it, jew nara, jew ninduna biha. Imma naħseb illi hemm dawrin b'ċertu entitajiet li ma nistax nispjegahom dan dan il-misteru illi l-ġurnal I mean looking back they are all gifts. ċaġa li napprezza ħafna.
Palma jgħid il-film ta' Beetlejuice, The Living Don't See the Dead. Ekku. Nalqu għawek direttu. Nirringrazzjak tal-li ġejt. Thank you ħafna.
Podcast. Thank you.
Nana Forsi fil-futur niġu xi ghost tour ma'kom. Bil-qab kollha.
Grazzi tal-li segwejtu l-podcast. Għamlu like, share u subscribe għax tgħinuna ħafna.